right yɛbɛma adehyeɛ nyinaa adwo ne ama obi biara akɔ aba ɛberɛ so sɛ yɛbɔ nkɔmmɔ na yɛhwɛ nneɛma ne ɔhaw ne amanneɛ ne ahokyerɛ bi ɛnam mu no baabi a yɛbɛtumi atu ho anammɔn na yɛhu ne poma si berɛ no aboa ama ne nyinaa to atumi atwa. Ɛno nti, ɛnɛ mede mo atu faa de aba abɛduru ɛyɛ Atifi Do Mantam kuropɔn Tamale mu. Na Tamale nso so yɛbaeɛ no yɛankɔ baabiara sɛ ɛyɛ Chief Garibus uh, Kingdom Palace ɛhɔ ana ɛnɛ yɛde nkɔmmɔ twitwe ne nyinaa ɛfiri ɛde ba. Na wonim sɛ yaw ɔda me kɔdua sɛ metra ase na sɛ me ne honhomfoɔ bɛbɔ nkɔmmɔ a ɛyɛ na yɛ ɔmo a Wɔn nimde na wɔn akwadare awedere wɔ dwumadie no mu a na me ne wɔn bɔ nkɔmmɔ. Ɛno nti na ɛnnɛ me ne waduru ɛyɛ Chief Gareba's Kingdom Palace na me ne Chief Gareba ɔpanin no ankasa opie mu na ɛbɛtra ase na yɛabɔ nkɔmmɔ ɛnɛ an ɛnɛ anadwo yi. Na menim sɛ wobɛyɛ aso na wahwɛ na watie na watie no yie a Yɛmfa yɛn nkɔmmɔtwetwe no nyinaa mmra awieeɛ no, na ɔhaw ne amaneɛ anaa mmudeɛ, sikasɛm, ɔyɛ adwumasɛm, akwantuo, awareɛ, ne ɔhaw ne amaneɛ a ɛkyekyere hɔ a akɔ ɛkɔdanda a wode atu anammɔn akyɛ nanso wo ne poma si berɛ no, ne nyina ara bɛhu baabi a ɛwɔ sɛ wode w'ani kyerɛ ne hiahia nti a ɛwɔ sɛ wokɔ ɛyɛ Kingdom Palace a Chief Garba na ɛda ano wɔ ɛyɛ Northern Region Tamale kuropɔn no mu. Chief, me mo akɔ aba. Ah, me di so. Na pom ti sɛ. Right, Chief, yɛnhwɛ na yɛhyɛ nkɔmɔ twetwe no aseɛ no. Ɛbrɛ ɛhyɛ aseɛ sɛ anaa mehyɛ aseɛ sɛ medi saa adwuma gye wei no. Ɛnyɛ wo ne honhom ni nko a mebɛto wɔ na mo dɔɔso a me ne dodoɔ naa na ɛbɔ nkɔmɔ. Nanso ɛnɛ no metwa m'ani hwɛ m'akyi a Dodoɔ no ara nso sɛ na nnim system no, nni system no mu biom, na wo da so gyina system no mu. Ɛdeɛn na ayɛ w'asom asɛm anaasɛ ayɛ wo secret a dwuma no kɔ so a ekura mu bɛpem mpɛnpɛnsoɔ yi? Ɛɛ, ne nyinaa nyɛ secret biara, ɛyɛ anokorɛ. Wahu sɛ adwuma biara a nipa yɛ, na okita anokorɛ a, wobɛhu sɛ na odwuma no kɔ anim. Ɛɛ, Asantefoɔ na wɔka sɛ yɛbɔ bra kɔ anim, yɛnbɔ bra nkɔ akyire. Nti sɛ wopɛ sɛ wɔbɔ bra kɔ anim a, gye sɛ wokita anokorɛ. Wate ase? Adwuma bi a ɛnti sɛ wohwɛ ankasa a, woretɔn nneɛma anaa woretɔ adeɛ a, na woankɔ kɔtɔ ade papa deɛ na wode bɛba abɛtɔ a, obi tɔ na ɛnyɛ ade papa na obi na obi nso aba abɛtɔ na ɛnyɛ ade papa a, akyena wonhu nipa a ɔbɛba abɛtɔ bio. But sɛ wotumi tɔ adeɛ a ɛyɛ ade papa na ɔba abɛtɔn a, na obi tɔ, akyena nso obi atɔn. Ɛɛ, wɔn na wɔbɛka nipa a deɛ na wɔbɛba no sɛ, oo wei deɛ ɔ, ne nneɛma, ɔtɔ nneɛma paa na ɛyɛ. Nneɛma a ɛyɛ nneɛma hwɛ. Na ɛnte saa na adwuma no so te. Ɛnte sɛ adwuma no, sɛ woante, wobɛyɛ adwuma no a, woantumi anyɛ adwuma no a ne, anaa nokorɛ kwan so a, wobɛhu sɛ woayɛ, woabu obi kwasea, woayɛ obi anzaa, akyena sei, woayɛ sei, akyena akyi, hwana na ɔbɛba? But sɛ wotumi yɛ anokorɛ adwuma de aba nipa ba, nipa baako koraa a, wobɛgye atom sɛ woayɛ ama nipa thousand no. Because sɛ nipa no antumi anka deɛ na wo, woyɛ ma no. Bɛbɛ ɔbɛka wo ho adanseɛ ade ama obi. Okay. Nti nipa bebree ɔmo tumi ba mi nkyɛn na ɛyɛ sɛ ɔmo anhwɛ mi program. Mhm. Obi na ɔfa ɔka mi ho adanseɛ ade ama nipa no na ɔyɛ dɛ na ɔto anoma aba. Okay. Nti adwuma no deɛ anakura ne na ehia. Mhm. Chief yɛn hwɛ adwuma no etumi na mo de yɛ ɛnea wohwɛ TV so nsɛnkyerɛnne ahodoɔ amanfoɔ yɛ ɛɛ obiara sɛ ɔyɛ bi. Esi dɛn na adwuma yɛ tumi yɛ de yɛ no bɛka sɛ ɔn deɛ ɔnfa no korɛ ɛnyɛ. Na mmom wɔn no, ɔde ntorɔ anaasɛ nkontompo na ɛbɛtare ho. Ɛɛ, ne nyinaa sɛ, wahu sɛ wiase no, ɛɛ, adwuma no yɛ nsoa. Bɛ obiara sisi a wohwɛ sɛ, ɛɛ, nipa a wɔn pia aba fɛs no bebree wɔn nni hɔ bio. Sa.
Na sisi a nso wɔn nni hɔ no, wɔn di a ntorɔ no adi asua wɔn nkwara, wɔn di ama wɔn nkwara because. Ɔno ankasa watwerɛ ntorɔ no ara saa a obiara hu sɛ ɔyɛ ntorɔni. Wate aseɛ? Ɛnti sɛ sɛ wɔfa ntorɔ no ara de akyerɛ wɔn nkwadaa na wɔn nkwadaa no na apia aba abɛyɛ dɛ? Ɛretwa amanfoɔ ntorɔ. But sɛ wohwɛ me sei no mu, menni akwadaa biara a mekyerɛ no adwuma na ɔbɛfa ntorɔ de ayɛ adwuma. Menni saa akwadaa. Ɛnti agya no a. System no makyɛ ɛwɔ sɛsi ankasa a me ne wo ka no sɛsi a na ɛyɛ adwuma no because sɛ wo hwɛ first a time a me start adwuma no yɛ kɔkɔ pini dɛ wo bɛ hu sɛ sɛsi a na adwuma no yɛ dɛn ɛwɔ ahoɔden paa because sɛsi a me ne wo kasa no wo bɛ hu sɛ Ɛɛ adekyɛ deɛ na Nyankopɔn de ama me, ɛɛ sɛ me fa aseda kaseɛ de ama Nyankopɔn, kɔkɔ pene anakura adwuma a me yɛɛɛ ɛne amanfoɔ a me boaɛɛ na ɔmo tumi kyɛ me adekyɛ deɛ na me so me tumi de bɔ bra, ɛɛ me da Nyame ase, ɛɛ ne nyinaa yɛ anokorɛ, anokorɛ ne na ahia. Right chief yɛn hwɛ wo nokorɛdi a wo die ɛma tumi kuta adeɛ adwuma ne nyinaa no mmoa bɛn na wo tumi de boa nipa a ɛno nti ɔmo akyɛ wo adeɛ a ɛnɛ aba bɛ du mpɛmpɛnso yi. Eh, tumi a mede yɛ adwuma no deɛ, yɛwɔ tumi no ahodoɔ bebree. Na ho sɛ, eh, time bi a meka sɛ obiara ne ne haw. Wate aseɛ? Yes. Obiara ne ne haw, obiara ne ne yareɛ. Obi wɔ ɔpɛ sika, obi wɔ nso ɛnyɛ sika asɛm na ɛha no. Obi wɔ ɔwɔ sika, ɔpɛ banbɔ. Obi wɔ ɔwɔ sika, eh, waware bɛyɛ 15 years, nyame amma no akwara. Ɔho, ne haw no no. Obi wɔ nso a, Ɔnni sika koraa. Kwan a adu sika a ɔde bɛtɔ aduane nka sɛ ɛyɛ den ara de ama no. Obi wɔ hɔ nso a, Nyame ama no nkwadaa, but ɔnni sika deɛ na ɔde bɛhwɛ wɔn. Wahu deɛ mekyerɛ no ase? Ɛnti ewiase no obiara ne ne haw. Ɛnti sɛ wohwɛ a, etumi a mekita no, mekita tumi no ahodoɔ bebree.
Ɛwɔ na nokorɛ kwan so. Nnipa a wɔyɛ business, na ɛyɛ sɛ wɔayɛ business no kɔkɔduru baabi a wɔabɔ ka. Ɔkɔ kɔgye bank loan sɛsi a ɔmo hwɛ no dindindin na ɔmo kye no ne nyinaa metumi faa de aboa amanfoɔ kɔ kɔ pem dɛ bɛn deɛ na ɛbɛgye a na obiara tumi te aseɛ ewiase no is how ɛte ɛnti yɛn nyinaa nso yɛ nipa te sɛ wo sei no deɛ na ɛbɛka wo a anaa deɛ na ɛbɛto wo na ɛbɛyɛ wo ya ɛto me nso a ɛbɛyɛ me ya wate aseɛ sa wo fom ahokyerɛ mu a. ha ɛbɛ ɛbɛhaw no mefrɔm ahokyerɛ no saa na ɛbɛha me ɛnti ɛgya a na metumi hwɛ obi tumi ba me nkyɛn na mehu sɛ nipa no ɛyɛ ampa ne ho akyerɛ no paa ɛwɔ kwan a mebɛfa so aboa no ɛne kasa a mebɛka de ama no paa na mekyerɛ no right yɛnhwɛ uh, tetebere mu no Sɛ na obi kuta tumi sei na ɔde boa nnipa anaa ɔde yɛ adwuma a, ɛyɛ a na baabi a wɔteɛ no, berɛ pii ara na ɛyɛ wiram kwaeɛ bi mu ne adeɛ. Nanso ɛnnɛ yɛnhwɛ palace a ɛteɛ yi, ɛyɛ, obi bɛka sɛ ɛyɛ edifice pa ara, emu na yɛteɛ. Ɛ, ɛdeɛn nti na ɛnnɛ adwuma no abɛdu mpɛmpɛnsoɔ sɛ montra wiram nyɛ biom na mmom baabi a ɛte sei na motra? Woabisa asɛm. Woahu sɛ adeɛ a ɛ, ɛbɔ din wɔ kingdom, kingdom biara wɔ ne tumi. Sɛ wogye atom anaa woangye atom suro sɛ ɛyɛ saa. Ahon sɛ sɛ area wei nyinaa yɛtenaeɛ no, ɛnyɛ me nko ara na mesi fie. Bɛɛ sɛ wohwɛ area wei a na wahwɛ palace no, ɛgya na area wei din ɛyɛ dɛn ɛkɔ anim. Na obi bɛma direction a Wɔbɛka sɛ sɛ wokɔ a wokɔ hefa? Mekɔ Kingdom Palace anaa Chief Garba Kingdom Palace. Wɔn a wɔne me kyerɛ no ase. Ɛ Kingdom no ɛyɛ sɛ nnipa dodoɔ ara deɛ na wɔkɔ sukuu no bebree, wɔte aseɛ bebree, wɔn a wɔnte aseɛ word of Kingdom. Kingdom yɛ adeɛ a nnipa wobɛka sɛ a ruler or king or spiritual ring meaning of Kingdom. Wɔahu sɛ ɛnti Kingdom no nkasa yɛ Beebi a ɔ anaa beebi a wɔbɛfrɛ sɛ kingdom, hɔnom ɛkyerɛ sɛ tumi Ɛwɔ hɔ. ɛwɔ hɔ. Right. Yɛnhwɛ eh, from Chief Garba eh, ɛyɛ Spiritual and Herbal Center ana yɛ yɛbɛnya a ɛyɛ Chief Garba ɛyɛ Magical Divine Powers ana afei eh, Chief Garba Kingdom Palace. Yɛhwɛ saa steps yi transition wei no ɛdeɛ na akɔ so a ɛna ɛba abɛdu mpɛmpɛnsoɔ sei. Ɛɛ, sɛ wohwɛ Chief Garba Herbal Center a, ɛɛ, hɔnom ɛyɛ beebi a Yɛboa amanfoɔ ɛkɔ kɔpene yareɛ biara a ɛdi nipa kyi,
haw biara, tanfoɔ asɛm, banbɔ, waho na mekyerɛ no ase, that's the first one, waho eh, second one no nso deɛ na ɛtoa so eh, Chief Garba divine, divine powers no powers no, waho sɛ ɛhɔnom eh, nso ɛyɛ baabi a Akuo, ok. Akuo a woba a, yɛfa w'ade ahyɛ hɔ a, obi biara bɛsesa. Oh, ok.
Ɛkɔkɔ pini na na kura kwan so. Ɛnti, ɛ wohwɛ saa akuo no nso a, ɛyɛ adeɛ a woba a, yɛbɛdi kan aka kyerɛ wo. Yɛ rules and regulations ansa na yɛfa wɔ ade ayɛ den ɛde ahyɛ hɔ wɔn na mekyerɛ no ase nti sɛ wohwɛ kuo no nso a ekuo no yɛ panyinfoɔ panyinfoɔ panyinfoɔ na ɛwɔ kuo no. Okay. mpanimfoɔ asin age anaasɛ mpanimfoɔ asin position ɛwɔ adwuma mu. ɛɛ wɔn sɛ
Chief Garba, meyɛ nipa bi a me din kɔ soro kɔ anim. Ekuo a meka no ahu, ɛyɛ yɛwɔ ne three groups. First group yɛ nipa a wɔyɛ business.
Okay.
Wɔn na mekyerɛ n'ase. Nipa a wɔyɛ business na wɔn business nkɔ anim. Woba abɛjoini a yɛbɛgye a na wo business no yɛ dɛn? Atumi kɔ anim na woanya sika. Second group no, ɛyɛ group a te sɛ obi pɛ ohini akonnwa sɛ ɔbɛtena ase na ɔmo an ɔmo mpɛ sɛ ɔmo nfa ma no. Mm-hmm. Anaa obi pɛ position bi a ɛyɛ minister position. Mm-hmm. Wɔn a wɔn mekyerɛ no ase. Hɔnom second group no. Yɛ saa wɔ third group. Saa group no yɛ ministers okay president mm -hmm. nipa kɛseɛ deɛ na ɔmo wɔ companies okay wɔn a deɛ mekyerɛ no ase obi wɔ hɔ a ɔwɔ sika bɛɛ sika a ɔwɔ no ɛɛ ɔnyɛ hyɛ da ɔnyɛ hyɛ da nyɛ sika ni saa wɔn a deɛ mekyerɛ no ase ana obi wɔ ɔwɔ company bɛɛ ne company no. Nneɛma a ɔhia anaa nka how ɔpɛ sɛ company no atumi kɔ anim antumi ankɔ saa. Paw na mekyerɛ no ase. That's the third group. Ɛnti sɛ wohwɛ kuo no a, yɛwɔ kuo a, yɛ kuo no so ɛnyɛ Ghana nkoa na ɛwɔ.
Paw na mekyerɛ no ase. Nnipa a wɔwɔ America wɔn wɔ hɔ, Germany wɔn wɔ hɔ, Italy wɔn wɔ hɔ, Spain wɔn wɔ hɔ, Switzerland wɔn wɔ hɔ, Dubai. Even Dubai nkasa mi kɔ Dubai akɔkɔ mi kuo baako wɔ Dubai. Okay. Wɔn na mi kyerɛ n'ase. Nti eh, Nigerians Nigeria wɔn wɔ hɔ. Mi kyerɛ nipa dodoɔ a wɔn wɔ kuo no. Mm. Wate aseɛ yɛ eh, nipa a wɔn wɔ Benin wɔn wɔ hɔ. Benin mi kɔ Benin mi yɛ one month 13 days of benin okay bɛ benin kasa oni nipa bi agye atom sɛ benin tumi wɔ hɔ bɛ mi kɔ hɔ ɛkɔ kɔ yɛ nwanwa adeɛ hɔ no na ɔmo agye atom sɛ chief garba ɛkuta tumi ɔ mi kita tumi okay even benin no adeɛ a ɔmo di ma mi na mi di aba ɛwɔ hɔ okay ɔmo ni agye ɛbɛboa adwuma na ɔmo de ma sɛ award ɔmo di ma mi sɛ award wɔn a wɔn mi kyerɛ na ase wɔn a wɔn mi kyerɛ na ase even sɛ wokɔ togo nkasa togo ahaya wokɔ a na obisa togo fo ɔmo wɔ hɔ. Nti kuo no ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ Ghana nko ara. Okay. It's the whole, the whole world. Bɛtumi mm. aka sɛ the whole world because sɛ wotumi wɔ kuo na Americans wɔ hɔ sɛne deɛ wawe no no. Mm. Nti sɛ obi tumi hu adeɛ a meyɛ ne ade kura a mekita. na wodwin adwen bɔne gu me so a te sɛ ɔmo ka sɛ me kuku amanfoɔ yɛ deɛ amanfoɔ na ɛyɛ yɛ kuo no saa na ɔmo ka ɔmo se ɔmo me gya na me wɔ nkɔra deɛ na ɔmo kyikyi amanfoɔ ba na yɛ deɛ atwa ɔmo ha deɛ ayɛ kuo na ɛnyɛ no te sɛ yɛn fa no sɛ sɛ obi tumi firi Germany tɔn na ɔte Chief Garba asɛm ɛba abɛdwani society no na ɔtumi nyɛ sika ɔdane nipa kɛseɛ ɔnyɛ sika wodwin ho sɛ Ɔbɛyɛ ade papa de ama me anaa ɔbɛyɛ ade ɔbɛma me ade kyɛ a, how do you expect the person to do? Ɔbɛyɛ ade kɛseɛ na ama wo.
Na ɛnte saa.
Long live Chief Garba. They say yearly initiation that

Me, me, me nso ma, mayɛ adeɛ. Wɔn na mekyerɛ no. Ɛnti, through saa kokoɔ no a, ɛne na ɛgya na amanfoɔ deɛ na meboa, deɛ na wɔwɔ Benin, Côte d'Ivoire, Nigeria, Nigeria Togo, Togo ɛɛ, America, wɔtumi boa, every year biara na ɛtena kuu no. Okay. Ne mintin. Ɛnti year no so a, wɔboa me a, Wɔn sɛ na mesu mi di aboa amanfoɔ tua nkwaraa school fees. Báwo. Ɛno nti na bere a na wobie palace ano ho sɛ school nkwaraa bebree ato santere a na ɔkyɛ books ɛde ma wɔn no. Yeah.